It's Kate Chirinda, got the social media platforms. Um, yeah, and then nambara is 065 587 2819. Nala ku ri ku mi lava swibelani swa vana or xa vatswatsi ma vo mi ni mbali xa vatswatsi ah, ma- va kumeka nakona ka 065 587 2819. Yeah. Nazo

the transitioning yeah skipping genres wasn't really hard loko yingisela kahle risimu leri ya ri na mm. beat oh, ya ya hip hop and wena u nga twisisa loko u ri an artist you and you're writing risimu wa swi kota ku loko kho yingisela to separate to seclude some sounds yeah. yourself and you listen to the ones that you want yes, and you tune into beat leyi u yi lavaka mara i really didn't have to do that ka that song ya metro beats and also um,

a ko va chumu ene mixoka mi tshama mi mi byi vona lebyi Actually- ma byi vona mara kahle kahle byala lebyi byi vone a cape town ne a Yeah. byala lebyi va xava eh, byala lebyi byi vone byi huma cape town i byala lebyi a hi byala a byala Boy, ni we'll call, it mali a, we'll call it a short or gin just just kuva hi nga bayizisi vanhu ne mara i mati mina ni byela ve le kaya ku lama i mati hina hi vana va vafundhisi Hina hi nge swi koti swa ma- se ni twa torha pfulani mi hi chele mati

Uh, EP. ne Oh. yaleyo i tiya ke Oh, na swi twisisa se so ni lava ku endla an all features project like our song so our song there's one other guy loyi ni ni n'wi hleketaka who's gonna be on it ours yi ta va yi ri a

I don't know if I should say, okay, cheers to that. um, apart from mati lama ma nyanganya we ma nyanganya ne Too much. Xikandza xa n'wina xi smile nyana. Makian, mandla zona. yeah so um va- vanhu vo tala ka album leya ya ya metro va ta yi confirmela kwala ku fambeni ka siku um vo tsaleriwa

alive like an al va koho mara va fana na miskuni a va fana ya miskuni a va Okay, fani okay, na okay. miskuni ya miskuni yes yes to that but yeah i i've never been comfortable in having out yeah. mati mangutlimba i've ma n'wi never been tlimba comfortable n'wana va tlimba n'wana mati so ani ani swi rhandzi ngopfu ku tsaleriwa hopefully in future cause uh swin'wana mi ta kuma ku no tipfalela tindlela hi kwani ngale vanhu van'wana va ntsalela so mm. if you're out there and you think you can write me a song that you think i'd be good in mm. ni tsalele ne eh. also men hi le ku mentioneni ka ku metro beats and then you also mentioned j john lo mentioneni ka vanhu vo hlahlayanyana mm. loko munhu ala ku mi feature

you know favors favors ti favor letiya Ta- ta va Ne, katimba. ta va Ri katimba. so he said mara loko swi ta ka ka vavasati whether you're an artist a female rapper or Hmm. or a female gaza artist he says he thinks basically ku ri a va ku va na timhaka ta ku loko ni fanele ni tirha na wena i fanele i ni

women would ask you for sexual favor unless if they pimp you out because apparently that's a thing now if you work with a female manager she is going to pimp you out mm. so unfortunately swi kona mara hi nge swi blame loko risimi ra wena ri nga chayi hambi wo nyikela hi tinjhovo a ri nge bi if your song is bad so just mm. make good music man and mi nga tlelatlela na vanhu for tinsimu yeah. hey

Uh, Ni- considering that obviously swi tele leswi swi taku swi la ku ku ku ku teka a ni mi te show leyiwani a yi voniwi hi vana people are assholes holistically Yeah. some will want to take advantage of you yini yini mara the first thing lexi u fanele ku xi tiva i ku wehe wehe mani if you're sure of what you are and what you're doing futhi what you're doing u nga va sure hi swona later but if you're sure of what you are or who you are ku hava munhu la nga ta tata ku

Ka even it's also uh, it's important to say ku ri na metro before a va na manager leyi a nga na yo today manager ve ri he reached out ko tala va kha va yi declina offer ya ku manager metro but now they work together metro is now a superstar so my point i ku swi tlhela ka leswi misikula a nga swi vula ku keep pushing

vo mi doba mi ta teka xivongo na e, e, exactly. mina ni lava n'wanuna u nga ta teka xivongo ende tihomu ta papa a ti lovoli baby dad mali veri yi ta huma se hi ri xivongo ke xivongo a chumu mali makweatilowolmi mi ka ta kuma se ku ri mi mester kuli That's the fool. I'm sorry.

mi te swi swo hisa Ah, mara that's- vatari a hi n'wi rivaleleni xem a nga swi tivi na yena hi wa no no no hlupheka mina i wanna i wanna go there because last time loko hi vulavula na vona a mpumalanga ka munghana lonene ka that event ne eh ku ve na timhaka ta ku eh ku na vuhakatimba byi nga hela and after she bought him tires And it And wasn't, the- and, and the one now you're making it sound like, and then after everything I did for him, hi guys, it wasn't, I don't run, I'm

Ku hava xem swi herile mbilu yi vavile loko swi hela mara bavo Giyani u kahle njhani ha malebvu ha malebvu lo Without getting too specific, Yeah. how's the dating scene for someone wo fana na n'wina loyi a nga who's in the public eye so much loyi i vona voni hu vanhu and mi tshama mi ri ku traveleni so how do you manage and also mi vulini ku na loko munhu a lava feature nkarhi time management is a bit ya tika nyana Terrible, for n'wina it's terrible. so when it comes to the dating scene how do you manage that um hmm, single for two years now two years cheleleni Is it- Va is it- cheleleni mi tiva mati. mani va tiva mani boti leyi la tiva ku ex ya mina ni naloko episode leyi huma ho yi tiva ku munhu la ni jola na yena Wait, the last wait, years, ku na- commenta hi vito ra yena problem a va swi twisisi ku na two years yo munhu a va ri hava munhu mara ku ri na no i did not have vuhakatimba xikarhi baby girl two years two years two two years two full Ni yo years keliwa- ni yo keliwa mati lembe leri nga hela mara a singile a ni ri singile a ni swi twa ku ni ku na ku kombeli dzu- mati He says gate. nikutango He says gate. mi huma A ni kwile swi twa ku na ku dzunganyana laha eka za boxa a ni swi twa ku na ku dzunganyana laha kasi i munyu mi huma hi mi mara sweswi a mi hembi ni nga lunga xevo i munyu la ku tikeni ini mawodhe sa loko ni dobeni o oh, ve ra swakalanga a ni ku loko va huma ka shoprite enyangweni eh. xi ri tu i nga ri a va hakelangi xo karhi kasi munyu nga mzimbeni oh. munyu wa majoro but guys oh, to tell you the truth ni a ni tshama ni va na peace dan minkarhi leya ni nga yi tlivukaka timba swo fana na sweswi mata sweswi i'm at peace

in terrible situations mm. mina to tell you the truth the only reason ni nga endli vakatimba is because ni nge endli na munhu la nga ri kwa mina hi swo okay handle ka luya a nga ni kela mati mara a nga ri munhu wa munhu eh. you know but yeah i believe sexual discipline it goes a long way, man. Like you're saying, I don't have time. Send Fanente Salamun uh, on a piece. Mm. So if I'm to get into a relationship, actually, you asked me how, how has it happened and why has it happened. It's because I go into a relationship with intent and meaning. there's intent and meaning in so many people who will come to you every day mm. but that one you got ta last that person don't got ta ka nga boreki na yena mina ni vula swone if un'wana una u lava mina know something because i like a man i can learn from mm. I love a man who will teach me something. Loko no man fanele ni ya argue na vanhu hi ti-point ta baby. Mm. So a ni se n'wi kuma munhu woloye. Not rivala ku va ri yini. Eh. Um, someone who's attracted to intelligent people.

anyways a humeni u ku suseni kahle kahle ne um muchaveleri swi tikomba i nga ri na ti-question to tala ngopfu mina muchaveleriya ku grooveni namuntlha na madyambu yi ta hitsa eh, interview mi ta ti hlamula after na swi ku loko hi nghena timhaka ta ta relationship ivi hi humanyana loko hi ta ka timhaka ta a hi e vana mi loko ya namba bikini pheveri ku na phulu la ka show ya metrobit ni ta va dlaya matihlo actually hayi we thank you for your time miss schooly Hayi, sivako ma- leswin'wana hi ta swi bula off air hayi mina wa hina to tala hi fanele hi tibula maji ne eh outfit ya mina ne na leswiwani wo tiboha eh botrey ni ni vuri ku mi tibohe ku endla piano ya mehe uh, for one of my songs and possibly ep hinkwayo ti-five songs letiya mi ni tlangela tikhodi hi endla live version ya ya ya Twilani? ya ku ta Eh, ku ku ta onha va ku ri na the uh, remix ya dibedi the live version the cover Pastor Then Kuli. va ta va ni khe ni yi performa straight mi swi vona ku vanhu va repa mara hayi ka mina ya ya ya i ya le america rep ya vona course baby outfit ya mina na loyi munhu i tibohile kwala she's making my out- performance outfit and ene kahle kahle ne mi- mi katekile ne because

Eh minjhani Matsonga Machangani namuntlha i siku ra kahle i ti eleven ta October hi twenty twenty five eh we are launching eh album Metro Beats known for this so episode leyiwani mi nga yi vona ku nga ri ti eleven mara hi recorde on the day live hi kha hi vona all the artists leti nga rhambiwa J John Joe Shirimani N'wakhambani eh va teletele vanhu va kona ne so a ho ta ndhawini ntsena ne hi hostiwile mara before hi ta ka sweswo ne I kumbe Tuna Masaka hina lava nga hi hosta so mina I want to know ku ri eh, hi n'wina mani vito eh, mi suka kwini eh sweswo ntsena mina hi mina xiluva xikhibani ni suka a kwala giyani a ti a mi suka ti a Eh. so loko mi suka ti a swi te njhani mi va mi ri eh, munhu loyi a hlamuselaka hi timhaka ta le a ka ka ka thomo ku ri ku ri mi suka a giyani ti a so mina lexi mina na vinyi va ndhawu kumbe kumbe njhani mina ni tirha kwalawa okay eh mina manager ya kwala ya kwala kaya okay no eh, foni ya mahlweni ni lava ku hindza swin'wana eh, eh, ni nga ni nga ni nga fili xapu ni nga swi voni

Okay, so vurimi ma ma xavisa swi swo miwa Swo hisa. or- swo hisa eya xavisa xavisa swi swo fana na yini hi na mavele ku na na tihomu kwala ndzeni ku na na tinguluve ku na na tinyimpfu okay oh na timbuti ya e maxaka ma ta ku yini eh like eh swa ni tsakisa because loko ni hlaya vito ra ndhawu ne a ni ri na this other perspective about ndhawu cause i they do ta i tari house Yeah. so a wa sure ku ri endhawu leyi vanhu va ta kota va ta dya va dzika va famba or ni fike lawani ne ni ku na xikhiya ni tshama number 16 i ndhawu ya- ya- ya ku tlela ne ene kahle ngopfu mara mina a ni swi tivi ku endi va mi byela ku ri um they do ta ne yi ofara yini cause mi te vurimi ne what's more la- la- loko munhu a ta lawani a nga ta kha a lava yini i va pfuneka hi swona

Leraro loko ni yi languta ni vheta ni ri eish eish Xikwembu. Eya, ma pfumeleriwa ku ta for a day visit. Mi ta mi ta swima or mi ta mi ta tirhisa ti-pool ta hina. Okay. So mahakelelo ma njhani? A hi ngo ni lava ku ya a swimming a ni lavi ku ya ti-room-ini ni hakela njhani? A hi ngo ni lava ku ya ti-room-ini a ni lavi ku ya swimming or room ti vheta ti katsa na swimming facilities as well? Loko u buke room. automatically yi katsa na ti-swimming facilities mara wa pfumeleriwa ku u ta ntsena a ku swimeni mm. so ti-price ta kona ti fambisa ku yini ti-price ta hina ta hambanahambana ku na mm, ti-price ta ti-room and ti-room ta hina a ti fani ku na leti nga na ti-aircon na ti-tv so ni ta mi nyiketa poster loko yi heta laniwaka mi ta kota ku vona hinkwaswo kahle e, e, e, masaka noma loko na hi ti-room ne ni vone swin'wana la a ri n'wini nga ka yona ene mina ni tini because ni ta ku a tineni ka ka ka ka album launch ya metro beats ne mara ku na swin'wana swi nga vekiwa laha fasitereni lani ni vone swi swa swa swa vuhlayiseki um jazi ra mukon'wana hi xilungu ve ri i ti-condom so na ku twa ku why hi ri na ti-condom a tirhon'wini eyi mi mi- mi hi tekela nhlokweni heyi va hi tekela nhlokweni hi na ti-condom etirhumini ta hina hi mhaka ku nkarhi n'wana ku va ku ri na ti-event ku fana na namuntlha ivi vanhu va decide ku buka se swo hisa e kuma ku vanhu va va fika va tsakelana va decide ku buka so hi veke hi ti vekelela ku for such events to a ti ri unforeseen ku mi tikuma mi bukini mi ta kota ku tisirhelela na van'wanyana va fika mi kuma ku va swi rivele Mm. Yeah. Yeah, so hi endlela swona ku vanhu va kota ku ti-protect-a ka mavabyi lama nga kona. Okay. Oh, okay. So ku na munhu a nga tshama kaya u lava ku tiva ku loko a lava ku mi kuma u mi kumisa ku yini naswona tindhawu leti mi nga na tona ti le kwihi na le kwihi ku for inconvenience sake let's say munhu le I, I don't know, somewhere else. Eh. Yeah, mi le mi na- mi le kwihi na le kwihi na le kwihi. okay uh hikwalaho ka thomo ntsena and then a joni hi na ndhawu yo tiphina ka yona Okay. we just have another eating house a joni mara la hikwalaho ka thomo ntsena for ndhawu yo tle- yo tlela Ni ta siya nambara leyi mi nga ta yi WhatsApp-a kumbe ku yi fonela loko mi lava ku ta ku tleleni. Mi nga kota ku hi welela yona nambara? E, ni nga, ni nga kota ku mi welelela. Oh, so, oh, so, so, so, loko ma ha ri ma ha lava phone kwalano. Oh, so mi ri mi na nambara leyi munhu a nga ta mi kuma ka yona. So a hi fikeni ni lava ku buka ni, ni le, ni le, ni le, ni le Gauteng, ni vuya kaya mara ni lava ku endla swilo swa mina swa le, swa le tlhelweni. Ene ni lava ku buka so, ni mi kuma ka WhatsApp ntsena, mina social media page. Ngikomisa ni mi kona ka social media like sweswiwani va- ku na ti-facebook ti-tiktok instagram and twitter so i'm not sure ku ri mi kona laha ntsena kumbexani hi mi kumaka ka nambara ya whatsapp ntsena na for sweswi hi kumeka ka whatsapp ne le ka phone call ti-page ta hina ta hi ri under construction i'm sure by next week se ti ta va ti ri ready Okay. so yeah no, mi ngo nyika nambara liya hi loko hi mi lava hi ta mi kuma ka yona Eh, ene ku kahle hi ku na swi swo tisirhelela lawani va ku hleketelela ya ku hleketelela swi kahle ngopfu vanhu va va nga ti khomi vo gaza bosa ove a- a a va ri safe hi ku loko wa wa tsaneka mfazi wa- nambara yo buk yo buka yi ri 083 741 6117 okay 083 741 6117 yi kumeka ka whatsapp na 40 phone calls i nambara ya n'wina Ah, eh. Oh, was tun, weil ich gesehen, eh? Asakin. Kommt von der Jafara, ja, kann sein. Ana phone asakin, ngata ngata phone ndoko. Hello, hello. Kulo ku anla voice ashisas. Okay, ah, okay, eh, so number le ya tirhisa solo kombala bana. Phone number le ya son ita kombela production eh. Yi tsala hansi lawa number le ya ku ri loko va lava va kuma kwini. Ene before mi famba ne eh kuna swin'wana swi nga endleka. A hi ri Cape Town. eh ka tho e sangane gang ne to go re Cape Town ne e be ya Abela Street se ni kuma ba va isonga ma Xhosa ba re ku kulilingeni va kha va va kha va kha vanwa ne a va nwa bodlhela rin'wana va ri i old bag ne so e be e na vutisa ku okay ri kumeka kwihi i va ku i byalala bya le Eastern Cape ma vona e byaleni va ku hamara hi mhaka hi wena ne ni ku nyika rona so hi leriwani i i jini hi maxaka ne old bag ni le ku yi nweni na sweswiwani ne e yi kahle ngopfu Kahle. andziha ne so la ku vanhu va swi ta ku yi kona old bag so i bojeka ra kona leriwani um i na 43 volume hi ti-percent so swi lava vanhu vo tiya vo fana na hina a swi lava vanhu vo vevuka ma vona so um a ni tele ku byala bya mina byona loko a mina byona ne ta meka sure ku vanhu va byi kuma hi nkarhi lowu taka mara i old bag hi nga na yona ene ne old bag a yi bohi ku ri

Mo ni fonela mi vutisa ku ni yi kuma kwihi? A va swi voni van'wana ku hi pfule episode yihi hi swona ne. Ti short. Se loko va vona vanhu va kha va ri ku veni na a good time just know that. Ene ene Yes. ene a yi a yi a yi a wu hlangahlanga nhloko. E-e, u va kahle. Sweswiwani ne ni ta yin'wana ni yi heta leyiwani ni ri one ne ivi ni ya tlela ka room leyi ni nga yi buka Yo va na aircon. na aircon Eish. ene wo a ma tiva na ene ma ta ku hi mhaka ku mina ni faithful ka munhu wa mina ne etlele ni ri one loko mina ti-condom ni nga mi nyika mina ni nge ti tirhisi ti-condom ni nga mi nyika mati lava ho a mi tela a no it's fine mina n'wana ma ta ku hi loyale I'm just a child. so it can so ghostiwa ne Yeah. so last question ne what do you expect from event ya ya me- ya ya metro beach another thing la ku vutisa ku ku ni vona ma security lawani ku tight ku safe so ma tisa hi n'wina Kumbexana ma tisiwa hi lava va host-aka. Let's say mina event like Metro Beats, ni fane ni ta na ma-security kumbexana ma-security ma tshama ma ri kona? No, ma-security ma tisa hi hina. Ma tisa hi n'wina? Ah, perfect. Na hina. Ku va ku vanhu va safe mos ndhawu leyiwani. Okay, no, hi khensa ngopfu ne, a hi lava ku tiva ku ri um swi famba njhani. So vanhu lava wacha mi nga rivali ne loko mi lava, loko mi ri a Giyani yi kona The Juda Eatery House, mi ta buka kumbe mi ta stream-a. anything you can do it ene ene bafo de bol men romia mi na e itake ngo pe eh baby loko hi vuya hi december ne hi fika lawana at the inside house hi tshama kahle hi rivala hi swo talata swa dyambu ro hisa dyambu ri hisa handle Sapona ntsena TV on top of that. dyambu ri hisa handle ntsena a ni nga rhumu ne a swi rhami swin'wana swo chavisa hi eh so hi khensa ngopfu hi khensa ku hi swi twa kahle so a ku na swakudya nyana kwalawani swi kona swakudya swi tele um loko ho langutisa hala ka left is it right or not Yeah. Like, a la ka right Yeah. Ah, ku na vanhu lava xavisaka swi swakudya swo hambanahambana okay so ni lava ku kosa ku ehetekeni mina no ta mara ku na event la today um mina breakfast kumbe sani mola ku munhu a tlela kumbe ya se like you said ku ri ndhawu leyiwani ya ha ri busy they are working on it maybe no loko mi tlela if ma require breakfast ma specify and then am endlela oh okay that's nice Eh, Mashaka mna swin'wana before hi pfala. Hi. Okay, no, eh, khetsi ngopfu eh, namuntlha hi launcha album ya Metro Beats eh, Ngosensia. Hi kwala Hi sweswi. le ka Thomo, u huma ka Khakhala, taxi ya kona loko u xika xikontiri yene, u fa- i famba i tshwa hi damu, i ya and oh, hayi. And a ku na movha. Eh, eh. Wena u ta yi thutsela laha tikweni leriwani. Hinkwaro. Ibe ra phorisa, ibe ri ku na phorisa na rin'we, a tisela rin'we. Hi va nga na timovha, ene i Jetta na Conquest. Eh. No, you can do better. So, eh, Hey, khetsi ngopfu eh vanhu va kakhala, khetsi ngopfu ku hoxiwa. Eh I feel safe man. Yeah, yeah, Eh, yeah. So eh this one eh ya ku tsakeni. So hambi u nwa hi dakwa hi safe. a mi safe ngopfu Okay, no hi khetsi ngopfu. Eh loko hi heta hi ri yini? ri sweswo Danko.